Tinokuchingamidzai hama vadiwa kuzvirongwa zvenyu Bible pfupiso. Nhasi tiri kutanga bhuku idzva, tiri mubhuku raZvirevo, Proverbs. Bhuku raZvirevo ibhuku ratinonzwisisa kuti ibhuku rakanyorwa naSolomoni asi hazvirevi kuti ndiye akarinyora ari ega. Saka tichaona kuti mune zvinyorwa zvakawanda zvirevo tinoona riri zita riri kupiwa bhuku iri nekuda kwemashoko arimo anotaura pamusoro pezvirevo regai nditi dzidziso dziri mukati eh, mebhuku razvirevo ah, eh, dzakasiyana siyana uye dzakaiswa muzvikwata zvakasiyana siyana mukatotarisa eh, eh, munhoroondo zvotaridza solomoni uya murume akapiwa njere namwari Eh, waakakumbira kuti mwari ndipewo njere ndigone kutonga vanhu nokuti handigoni kutonga vanhu ava vakawandisa mwari akamupa njere anozikamwa semunhu akanyora nziyo dzinokwana kuita 1500 uye akataura zvirevo maproverbs anokwana kuita 3000 saka muchaona kuti bhuku razvirevo uh, hatingaritori seri nenyaya imwe chete e, panogona kuita pachitsauko chimwe chete pane nyaya dzakawanda dzine tsiudzo pamusoro pezviri kutaugwa saka ndokumwe kuoma kwakaita bhuku iri nokuti hatigoni kuona inganzi context kuti munda wezviri kutaurwa wakafanana anogona kunhonga chocho icho onhonga icho nechocho asi achiunganidza pachinhu chimwe chete dingindira rebhuku razvirevo uh, rinotaura pamusoro penjere right yatinoti wisdom uh, uchenjeri uchenjeri hunoburitsa pachena kuti uchenjeri kuziva mwari ndo, ndo mamiriro akaita bhuku razvirevo saka tiri mukati mechitsauko chekutanga eh, apo tichitangisa eh, bhuku rino tinoona kuti tsauko chekutanga tinoziviswa pamusoro pechinangwa chezvirevo chinangwa chezvirevo chiiko number one kuri kunzi zvirevo zvine basa reku, rekuzivisa vanhu uchenjeri nekuzivisa vanhu yatingati isu ndiani anofanirwa eh, eh, eh kuziva uchenjeri kureva kuti uchenjeri hunobva kunani in other words chitsauko chekutanga chinopa yatingati isusu uh, purpose kana uchinangwa chebhuku che razvirevo then chikwata chechipiri chechitsauko ichi muchaona kuti chinotaura pamusoro pasoromoni achitaurira mwana wake achimupa eh, yatingati rairo neyambiro nekumudzidzisa pamusoro peupenyu kuti anofanira kurarama upenyu hwakaita sei muri kuona kuti kubva pavhesi ya8 solomoni anotaura kuti mwanakomana wangu iwe unofanirwa kuteerera zvandinotaura inzwa zvinotaurwa nababa vako ndo vhesi ya7 vhesi ya8 usarasha kudzidzisa kwamai vako amen saka solomoni ari kuburitsa pachena kuti chikoro chekutanga kumba mumba ndomune chikoro ende eh, vadzidzisi vemumba ndibaba namai rega nditini pamangwanana ano zvinonzwisa urombo zvakadii kuti satani anorwisa misha kuti musha uparare parege kuva nematicha ukaona chikoro chiripo maticha oshaikwa idisaster zvinoreva kuti kana musha baba namai vakaparadzana eh, umwe aenda kwake umwe aenda kwake zvinoreva kuti maticha ashota pachikoro kufoira chete kwevana saka solomoni anoburitsa pachena kuti handisi ini ndega ndofanirwa kuteeregwa munomba asi teererawo futi mai vako kana vachinge vachitaura no, murubva maona kuti solomoni ari kuburitsa pachena kuti mumba hamuna munhu anonzi ndiye anofanirwa kudzidzisa ega Baba namai vanofanira kuita chirangwe kudzidzisa vana vavo kuti vana vavo vafambe zvakanaka. Mazonzo akutaura pane kuti unofanira kuchenjera kunyengerwa ndochimwe chinhu chakaipa, kuti pane vanhu vachauya mukati meupenyu hwako vanokunyengera. Vamwe vacho vachakudhonzera muumbavha neugororo uchawanzwa vachiti ngativandirei munhu timutorere mari titore zvakati iwe usateerere Zvinhu zvakadaro ndiSolomoni ari kurayira mwana wake. Regai nditi mangwanani anaya zvinokosha kuti mumba murayigwe vana, vana vakure vachiziva kuti pano pamba tine varayiri. Tirege kupanana mhosva kana kufungidzira kuti nhingi ndiye ari wiki mumba muno ndokusaka vana vachiita zvakati. Umwe vano pana paSolomoni ari kutokoshesawo mai. dzimwe dzimba mai havana basa notoudzwa kuti you know zvamai vako handinei nazvo kana kuti mai vanogona kuti haikona kuteerera baba vako umwe neumwe ane basa mukurayirwa kwevana pamba saka solomoni achiti teerera zvinotaugwa namai vako maziso angu azomhanyira pavhesi ya25 ndinoida zvikuru vhesi ya25 inoti asi eh, maybe mukaverenga pa, pa, uh, pa vhesi ya 24 zvingaite zvakanaka bas 25 inoti asi makazvidza mano angu ose ndovhesi ya 25 mukaramba chose kurayira kwangu naizvozvo neniwo ndichaseka kana mava munhamo yenyu ndichakudadirai kana kutya kwenyu kuchisvika hei kwanzi panapa ini ndakakurayirai but hamuna kunzwa kurayira kwangu makasema zvandaikudzidzisai. Saka imimi kana maakusvika munhamo ndichaseka. Uyu ave Mwari akutaura manje kuti kana tikasanzwa kurayira kwaJehovha Mwari uchatiseka kana taa munhamo. Veduwe ngatiseka nepachedu. Sekwa neumwe munhu but urege kusekwa naMwari. Vese vanenge vasekwa naMwari havana upenyu. Mwari ngatibatsire, Mwari ngatikomborere. Ndofunga munamato wedu mangwanana ndeyokuti Mwari Tibatsirei tibatsirane kurayira vana vedu, vana vedu vanzwe kana tichirai tichivarayira ivowo e, va, vadzidzewo kutsiurana pachavo, uye tinamatire mweya wekubatana sababa namai pakurayira vana vedu. Ngatinamatei Ishe, tomutendai nedzidzo chemangwananano. Tibatsirei sevabereki tiite chirwirangwe pakudzidzisa vana vedu, tigodzidzisikawo nemi nekuti ndimi mudzidzisi mukuru. Muzita raJesu tanamata, amen.